nyomgo nyakwari wuon nyako pok wuon en or ichako na nyomo go dhako moro wuon ito onge dhako taze duong ni benge mageran mo katek to en lweny katek to en lweny japolo kawuono kawuondi nyasachiel kawuono katek to lweny

Well, enjoy life. Life the current feel. Only the man made her life. Kuna kama na gela. Mara kwa sani kwa rabeli ada wala gela ada wala gela kata kuna to kutoni ka. Mano mana kato. No okodoni. Oh, mano to okotemi rofi.
Okoyona. An ma piny baga kama, piny baga baga kama, piny baga baga kama pile pile. Kama dong'e onge. Odin na rode te. Jaduong' bong'e mang'eny. Kata riyo kech oda ka- okone. Mano winjo ni ng'ato kawo tol odere, to ndiko be kwero deruok. Stress koni gi koni, ni go koni, ni go koni, ni onge kwe, onge kwe. Yawa. Eh, eh, eh, waonj mane kwara opuonja ne ka weche tek timanyo waya many ne waya moro moro jambo nyako bura dana jambo nyako bura dana sani ti mage madago to ka kanisa odini odini rode magara dho kanisa gidhi tirie mipama ni dhi yuko jamna e kanisa bona gita sabina dana nyakelo nyako bura Adhiambo nyako bura. Adhiambo na achak gi nyara, da achak gi nyara da bed gi gene. Nyathina achako nying jojuok ma

biro ot kato gik moko moketho cham kanisa tin ang'e tek mok ber
Taswa, ha? Biare kae. Nibiro kae titi mangawa. Dong rito gwe. Moko no okni ka mo di school. Hm? Sur kae, sur kae gwe gol sudo kae. Pile pile kwani odgun kae mrega. Kae kumeni ndega. Eh, to kawuono nang'o miger kamae?

Kitaka nini kae kwa mtu dai winjo? Okayao. Maenda lau. Mwake ndala wa. Tamu mti mwaka pile pile ndugwen. Noge mwaka ina grit gwen. Okay, this school eh, eh, kwa nini ndegi nyadi? School noge mwana winjo beladi. Tusani okadhi kae marito. Yoka.
Okayao.
Ah, ay, ay, ay, ay, ay, ay.
Helmet bana. Osiro. Kwaru, nyathina dada dada mondo wuok kae. From anga pile pile abo benda mi gwen gi chiemo. Aloro ka, godhi amba chaka mi gi pi chaka loro kae. Nyathina ok nyak bed kae, winjo? Wuondi, odwa kawo tong'.
Osiro. Mm.
Osiro. Mm. Osiro. Mm. Alogiri ji. Alogiri ji.
Idek na.
Few days ago kanyi cha chandra dala ka. Nchi in kanyi. Ndadhi kanewa. Idhi kaneru moki wacho na. Eh, nai lo. Cha bling.
Sama wuok gi gi bling.
Aling.
Osiro. Iparo gik mitimo dala ka bedni. Iwuok sama idwaro, idonjo sama idwaro.
Imbe man gi gimito ne baba. Ipona mor kodi. Lenga pona wuok kodi. Ipona mor kodi.

naseloko gi jogi ne jo waru angio me biro kaka wono iyo wangi ne wang kabisa iyo wang iyo maga madina an an gi wezo da da mo tinga ma mar kata pela do do do muko ko gite baba wa my beloved father mo nyuola mo kela pinka era ki sana mo baba tu chim kata ngalo weche mo watu gi weche ma sensitive naso gele

Nyasaye ong'eyo kama antie ni an to ato kabitho nikech ang'iyo gi jadolo modak e landi. Jadolo odak e landi to dagi gero ode osiko gi gita pile to ng'ama konye onge. Ato ato abitho kabitho ano kabitho kata ni tiel ang'iyo gi jadolo to dak e landi. Jadolo odak e lani to goyo gita to ng'ama konye to onge. Ang'o e kama biye pile makayo warruok. Warruok wanyisowa ni ok wabi dak e landi. Wabiro dak e landi to kwaye Ne gige. kobwas, kobwas. Kobwas. No, ok abi- Kobwas sami madho Pole. gigi to aonge ga kodi. Pole jatich ruoth. Kobwas nitie kiyanyo babo ka asemanyi gi beti to pok Baba ayudi. uno kayayo na kona dieri. Koni adieri mana. Na kono babu uno weketo thuol ringe ndara to mane mana koni. Mano kiwacho thuol miradogo tikoro ng'ato kiyanyo ng'ato. Koro sani oh. isechamo gigi in imor ineno jomoko iwergo ato kama ntieni kata mana gitago to tamore donjo ko bas nyaka ibine mana kasa miseji eh, waemokoriwatimo nyang'e dala no no i want to tell you one thing kishungu ang'e to bamuni Ha? Na wacho nada koni one thing. Iwinjo. Then jomoko kaka legate kacha. Koti ni manga Wacho ni- mokwongo. No, this my coat. Ma okoti ni.
Ma coat. Bas pok ne rwako koti machalo This my coat, yani coat miteri Usetero. mitweyo. Not of wakatera tero Nyanga ng'ato. koti. Tang'ane koti ni. Yaw.
Ng'weyane. then the thing the thing ok thing mar kong'o the thing mawacho jadolo nyocha winjo ni sani wuok gi gweth ma, ma serious Ha?
gweth nyocha winjo ni wuogo Kani.
Chandruok picha. man go giko boss ino kine. Kuro Kaka giko tagore giko. kama lich. Ino kine chandruok. gigo werigo gigo werigo Ino kine kaka sana adiora. no wen gi gigo ne nyafwenyo siri moro Siri man. Changa makech. Nyalo golo juogi. Bas wiye ok ber. No! Bing'e ni wuo gi jadolo.
No, nitie kama wakete gigi to wawere gi weche mag dolo. Gol ndobni ka. Karimbi chiri chiko pi. To nya winyo ni pi Nyasaye kelo ni. Oh, koth ni ochwe. Ang'o mitimo wat? Baba wa, Eh.
my beloved father, mukela piny ka, momiyo adongo, emomiyo arom kama nyaka sani. Momiyo abiro gi tuyi maduong' wadu gi nyathi. Isanda mo kata sani baba ok chiem. Hmm. Baba kata dede mana gwen dok cham. Nyama choma baba ok cham. Kata mana nyinche nje nini idu ladra ka. Baba hmm. no ko chiemo. Nango?
Inje nje idu ladra mar mar jo Islam ni. Ma ji yeta yeta baba no ko chiemo. Eh? Hmm. Eh.
No to. Baba no ko chiemo baba onge appetite. Asenyo yedhe te mag vile ni matiyo gi pesa te te te manora gi kitui. Baba dok chiemo.

moko ma kiwacho tiwacho mos ing'e ni aja kretos kata kobedo ni tiyo kadhi limo kamano Eh, eh, eh. Eh, ino aloko nyaka ogudu ok adwa ni wiya dong' ga Ya, long'o. ambe nyina chicha mabiro ka nyina pido kama ka ka Koro ngama in kibiro ka kae pok Eh. nikelo paro moro maber No. wacho ne japolo ka baba uchandi koriembe kanisa to idhi kama wadhi ir che- loya ma kama wadhi ir jajuok ma kama eh, pok iwacho Koro weri gi mano.
Paro ma keloni Jadolo ni tike monya dhi manye hawi. Hawi mara. Hawi en kongo makech.
Basi ya dak ni tos. We wacho ligi weche. No, no, we ligi kini tos. No ni koni, we ligi kini tos. Iwinjo, gima koni ni gima kaw gita ni keto ot, ket gita not mondi. We lugo koni, we wacho ligi dok mondi. No, ne, ongi kama vijo wa, kaw gita ni. No, kan gita ni mondi, lugo. No, wakan ni gita. Ah, we ligi gita ma gita na oda.

Nikech kata in iwuon Mm. ionge kata dhako. Tidak No, maber. dak in iwuo ma pile. nyaparo mondo imiya kaka ilemoni. Iwer pile. Mm.
Koro ang'a mi to an oseriemba kuma teko nitie. Koro wer gi teko.
Sasa misemer tiwer nyaka okinyi ka ng'ama kata be obedo gi dhako ko- ko- koso dhako ok Okawer, ochuno. Nyoro nyuka wer, nyoche mana wer okinyi. Nyoro nyuka wer. Ko ineno, ineno gima nana kod japuonj. Paro mang'eny machando pachani. Ai. Eh, Wanyalo timo nang'o? Gim watim. Mm.
Nikech baba na mm. to karo kara na room go. Jaduong' na nyalo wacho ne wach. Kode. Anyalo timo ne tin.
Weri kode. Wuone ji jojuogi. Mm. Mago kishran nyalo kuong'i marach ma kata gweth ne dhi yudo onge. iwinjo japolo koro kawuono onego bed ni jakritus advice eh, japiny koro japiny do advice jakritus koro we japiny o advice jakritus koro ngoma ne jakong'o ose advice koro waketo eh, chak we waketo chakre kawuono
koro we advice Iwinjo? Gima ne bedo japolo. Igama. Mm. Eh? Eh. Wach ma system. Iwinjo? Nyaka ketie system.
Iwinjo? System ma winjo ni sirkal ema donjo ni. Wan be wadonjo e system. Ah, system marwa kaka jogweng'.
Koro nyalo miya thuolo ma koro o- o- ok apar gik mang'eny. Ok ipar mang'eny kata jok ma nidwa lem lem kata kiyud pesa kitim ang'o iyud pesa. Ai luw koda yo. An ayud an ng'ama noor koa e polo bad polo nokaa dichiel nacho.
koro obosi agene mos
wane kode cheke cheke
ikono ikono onge ng'a winjo wachno onge jomiyiri ng'a monge kotini to kami ang' na mi 20 bob ang' na mi 20 bob sing pare keto bi 20

lakini ng'ano chiemo nyicha naromo kode kanye cha ok aromo kode ka sabino ka mhm. an adhi gudene nadhi manyo osiepna moro ne otimo na kampen to koro amiyo pesa dudo lal gi ten thousand koro akoni a wamanyo tapo kaneno ka japolo obedo piny apenje taneno ka lwete aneno ka lwete otimo kuon kuon to ka ng'iyo gik mopandi to giga ayudo ka nyimbi anguru mochielo mera mochiel molos maber ma gi kachumbari wuod chamo akori ya ba wuro sere ba chimu kamae akori kai na ngule ngula oko oko mu chieme to yot ka to ngule ni kichu jig mu dwaro niti target ma babo ni go mano ka ba wundi ka wundi babo ni target to target no abru tieko abru tieko ni ka jem corruption corruption okiko kenda corruption uchiemo oko to jogo ala go ka ore anti corruption ti mix ego

Nyakwara ok anyal wuoth. Gima baba wuok cham en simiti, en eh, mabati, kokoto, magi gik ma baba wuok nyal chamo. Lakini mudong' karo be mathuol mino sani koro idwa ilando ni ji opidhi ni. Waru. Thuolo baba wuok chamo mo. Kama baba utule yebo kama. Baba bako utule yebo ume kama. Ona ngumu. Sani kugeola. Nala kuma iti. Poka na yesu deisa. Deisa kota mane. Kwa lakini ya.
Eh, lakini ni ni lomba kai. Ni ni ni ni lomba. Eh. Mi baba eh, be bako ni anyero be but na biru ka ka ger ko ni. Asira lo kadwa dala ka kadwa asira samako hadi ka komni. Asira be. Asira ma nyingi mosiro asira ing'eyo nyingi nyingi moro siro diko mano wuoke asira moro ne nitie kinde moko ne idhi nyuoli asira no mano mi adhi loko no ama wa obedo siro nikech koro siro na us- asira no ineno asira no nikech ja- ja- jaduong' ne ja- japolo ne ger kabisa koro awacho ah kaka ne ogwer ni to aneno ka en gi asira mang'eny acho ah nyathini koro chak ni osiro Eh. bas kanyo kuma nyingi ne wuoke no osiro to osiro ni be ne dawa iwinja dawa ok kano gine ong'eyo maber koro sani

Inyalo nyuomi gotieno ma wuon yeah. ok ong'eyo. Tichodo tol to nyuom to nyuomi okeli nono. Chak idwa chiemo nono, idwa kejo joma bok okinyi nono. Cham lum e dho delo.
Cham lum. Eh.
Okeli nono, didwa kejo joma bok ochwanyi. Let's move. Jadolo.
You are and sure? in fact, within otherwise.
Yeah.
Wawach to luo kama kisungu kago ang' kisungu. Man keno koro kisungu labda mang'eny. My father will see me.

Kech kata lek maleko kuomi dongo. Nyoro gotieno ne dhi kanye? Eh? Japolo. Gotieno ne dhi kanye sama naleko? Awuoyo. Eh?
Jamono Awuoyo. yudi ka mama Siprose hii. Awuoyo. Ami ningi we koti.
Gik miwacho go mago erigo.
Awuoyo. Ambe kadi ka mama Siprose timi ya koti.
Apenji Japolo. Ango. Mara malaria mogoyi. Wiya bara nikech imimiya wich bara. Adwaro uwe.

Kara nyichi ng'an lemo to ng'ane madho kong'o gimo kuongo. Egi bunga ninje ninje. Weluonga ne ng'ane japolo.
Weluonga ne ng'ane japolo. We awuo. We awuo komondi. Eh, ne gima luonga ne. Muma miria ni yalo cho wacho niya. Ki we je chienu je chienu odonjo chiel. Mm. Ta oluonga biriyo moko. Mano mama. Abiriyo go osebiro iri. Mm, na yalo. Chiende abiriyo go osebiro. Na yalo go susani.
Na yalo oksani.

abiro go jutie kata ma kampen an kata ji uchungo koro mano mari an to kik ibwog an kipande to ema ibiro- koni ni an kampen mar abiro pado jutie nyaka mca mar ataya pod pamo te an to kitemo ni lokori nyamandoko loka wuon iwinjo iwinjo nani kigo ati chako ringo kago idhi iringi pi ng'ama dhi ngi tami wan nawa ng'a wan wego kora uchuodho chiemo na iyi ibiro ng'ok kuomwa